Azat ýoly, azat ýoly, atlanalyň-a, atlanalyň. Salam watandaşlar! Agest Today. Bu gün biziň myhmanymyz Jorj Waşington adyndaky uniwersitetiniň barlaglar boýunça Bilermeni professor Sebastýan Peýrus. Professoryň meşgullanýan esasy ugurlary Merkezi Aziýanyň syýasy gurluşlary, ykdysady we sosial meseleler, yslam we dini azlyklar hem-de Merkezi Aziýanyň Hytaýda, Hindistanda we Günorta Aziýada dalaş edýän geopolitik orny bilen baglanyşykly. Sebastýan, as you may know, Türkmen. Biziň gepleşigimize gatnaşýanyňyz üçin. Size öz minnetdarlygymy bildirýän. Sebastýan, Türkmenistan Merkezi Aziýada iň ýapyk döwlet bolmagy bilen bir hatarda, ýigrimi bäş ýyl bäri diktatorlar tarapyndan dolandyrylýan ýurt hökmünde dünýäde tanalýar. Ilki Nyýazowyň, indi bolsa Berdimuhamedowyň diýdamzor syýasatynyň döreden problemalary göze dürtülip duran fakt. Meniň size aýtmakçy bolýan zadym, hökümdaryň öňünde baş egmek, dyz epmek, türkmeniň taryhynda görülip-eşidilen hereketler däl. Emma bu gün ýigrimi birinji asyrda Türkmenistanyň döwlet ýolbaşçylary diktatoryň öňünde baş egip, yz epip masgara bolýarlar. Meniň size berjek ilkinji soragym, mejbury halda baş egip yz epmeklik hökümet ýolbaşçylarynyň at-abraýyny, mertebesini kemsitmek bilen bir hatarda, olar üçin esasy gorky faktory bolup hyzmat etmeýärmi? Well.
Türkmen režimi esasy problemalary türkmen halkynyň boýnuna iki derejede, şahsy we milli derejede dakýar diýip hasaplaýaryn. Ilki bilen şahsy derejede, ynsan hukuklary nukdaýnazardan, söz azatlygynyň we erkin pikirliligiň doly ýok edilmegi türkmen hökümetine dil ýetiren islendik şahsyýetiň yzygiderli basgylanmagy Nyýazow döwründe ýola goýlan we häzirki güne çenli dowam edýän bilim pudagyndaky hopukdyryjy ýagdaý hem-de saglygy saklaýyş pudagynyň gözgyny ýagdaýy raýatlaryň durmuşyny gaty agyrlaşdyrar. Onsoňam, örän baý döwletde, Türkmenistan bolsa örän baý döwletleriň hataryna girýär. Citizens very difficult and challenging. Ilatyň azyk üpjünçiligi we azyk howpsuzlygy Türkmenistanyň ähli künjünde deň derejede üpjün edilmeýär. Bu çakdan aşa syýasy diýdimzorluk hem-de sosial üpjünçiligiň gowşaklygy tutuş Türkmenistanyň milli problemasyna öwrülýär.
Näme üçin bilim we saglygy saklaýyş pudaklarynda dörän çykgynsyz ýagdaý döwletiň ynsan baýlygyna, ylymly-bilimli intelligensiýa gatlagyna hem-de milletiň gelejegine uly howp salýar. Meniň pikirime görä, türkmen halkynyň üstünden berk gözegçiligi ýola goýmak üçin Nyýazowyň we Berdimuhamedowyň döreden bilim sistemasyny partlatmak gynansagam gaty aňsat. Emma bilim sistemasyny täzeden gurmak ýa-da dikeltmek iňňän agyr düşer. Galyberse-de, Türkmenistan garaşsyzlyga çykaly bäri sizde pesinden iki nesil Nyýazowyň ýolbaşçylygynda we Berdimuhamedowyň režiminiň astynda bilim aldylar. Şu sebäplere görä, men gynanç bilen oýlanýan, Türkmenistan ýeterlik derejede ykdysady we sosial mümkinçilikleriň hem-de ukyply we başarjaň adamlaryň Ýurtda barlygyna garamazdan, häzirki hökümet bu mümkinçilikleri günsaýyn kemeldip we peseldip gelýär. Eger hökümet öz alyp barýan syýasatyny tiz wagtyň dowamynda üýtgetmese, döwletiň üstüne abanan howplaryň uzak ýyllara çekmegi mümkin. Indi ikinji sora geçsek. Niýazow iki müň ikinji ýyldan, Berdimuhamedow bolsa iki müň ýedinji ýyldan başlap, adamzadyň garaşysyna edilýän iň agyr jenaýatdyr ynsanlaryň zorluk bilen ýitirim edilmeginiň sebäpkärlerili bolup durlar. Iki müň ikinji ýyldan başlap, tutuş siwilizlenen dünýä adamlaryň nire ýitirim edilendigi barada hökümetden düşündiriş soraýarlar. Iki müň üçünji ýyldan başlap adamlary diri görkezmek barada ýörite Moskwa mehanizmi döredildi. Emma häzirki güne çenli diňe agramy kyrk bäş kilogramdan geçmeýän bendileriň jesetleri hossarlaryna tabşyrylýar. Başga hiç bir üýtgän zat ýok. Ýaňy-ýakyn Wenada Ýewropa hyzmatdaşlygynyň On ýedinji sessiýasynda Moskwa mehanizmini täzeden dikeltmek barada teklip girizildi. Türkmenistan halkara guramalaryny diňe bir türmelere goýbermek meselesinde däl, ýitirim edilen adamlaryň ykballary barada hem halkara jemgyýetçiliginiň pikirlerini äsgerenok. Ýitirim edilerleriň sanawy esasan, Türkmenistanyň öňki ýolbaşçylary, pudak ministrleri, wise-premýerler, bankirler we işewür adamlardan, ýagny Nyýazowyň diktaturasynyň, eden-etdiliginiň gözli şaýatlaryndan ybarat. Ynsanlaryň garşysyna edilen Bu gözi dürtülip duran jenaýatlaryň garşysyna ýumşaklyk bilen aýtsak, halkara jemgyýetçiliginiň diplomatik garaýyşlaryna nädip düşünmeli? Ynsan hukuklary babatynda halkara basyş meselelerinde Türkmenistan öz geografik we geopolitik ýerleşişi bilen belli bir möçberde syýasatyň pidasy boldy diýip hasaplaýar. Ilki bilen, Bellemeli zat, Türkmenistan we Merkezi Aziýa umuman geografik taýdan Günbatardan uzakda ýerleşen. Ýewropa Bileleşigi bilen Türkmenistanyň we Amerika bilen Türkmenistanyň arasyndaky ykdysady we söwda gatnaşyklary pes derejede bolanlygy sebäpli Günbataryň Türkmenistana edýän täsiri örän çäkli bolup dur. are relatively low. Türkmenistanda orun tutan birnäçe günbatar kompaniýalarynyň öz baglaşan we gelejekde baglaşmaly şertnamalaryny ýitirmezlik üçin olar günbatar döwletleriniň Türkmenistana basyş etmek babatynda örän az iş edendiklerini hem aýdylanlaryň üstüne goşmak isleýärin. Meniň pikirimçe, ikinji problema hem Türkmenistanyň esasy partnýorlary, Russiýa, Hytaý we Eýran bilen baglanyşykly. Bu döwletler awtoritar dolandyryşy gollaýan döwletler. Olar ynsan hukuklaryny Günbataryň gymmatlyklary diýip hasaplaýarlar. we bu düşünjeler ýerli düşünjelere gabat gelmeýän hem-de Günbataryň syýasaty liberarlaşdyrmak tilsimlerini bu regionyň işlerine täsir etmek diýip hasaplaýarlar.
Olar demokratik gymmatlyklary Amerikanyň ýa-da Ýewropa Bileleşiginiň regiony gözegçilik astyna almak islegi diýip tassyklaýarlar. Şeýlelikde, Hytaý we Russiýa döwleti awtoritar terzde dolandyrmak, Gyrgyzystanda ýüz beren ýagdaýlaryň gaýtalanmazlygyna kepilnama diýip hasaplaýarlar. Şu terzde Moskwa we Pekin Merkezi Aziýadaky syýasy režimleri goldaýarlar hem-de bu döwletlerde ynsan hukuklary bilen baglanyşykly kemçilikleriň öňüni almak niýeti bilen edilýän halkara basyşlaryna garşy durmak bilen jogap berýärler. Netijede, bu agzalan çäklendirmeler belli bir derejede Türkmenistanyň garşysyna netijeli halkara sanksiýalaryny girizmäge päsgel berdi.